Edukurom Official TV. Ebusua mi ma mo nyinaa kɔ aba ɛde mo ba Edukurom Official TV so aha na Ghana tie aha na Ghana nso ɛhwɛ subscribe like owia na afei nso wahyɛ ɛde ama me fɛfɛɛfɛ ɛna afei nso mesrɛ ɔyɛ na wahwɛ wo nsa benkum so wobɛhu sɛ ɛdɔma bi wɔ hɔ yɛ na wamia saa dɔma no nso mmienu sɛnea ɛbɛyɛ Sɛ yɛde biribi to mu a, wo nso wobɛtumi anya bi de ahwɛ de ama yɛ fɛfɛɛfɛ na yɛatumi aso ɔman no na afei nso Edukurom Official TV no ama no ayɛ wano wano. Abusua yɛ ana da bia meka sɛ mpanin sɛ sɛ adeɛ kye na sɛ yɛnte asɛm foforɔ a ɛyɛ ana sɛ bio mpanin sɛ ɛyɛ musuo ampa ana ɛyɛ ana mpanin kuro yɛ aka sɛ ansa na bɔdeɛ bia ɛbɛyɛ kɔkɔɔ bia no na ate ɛde asi ne porɔ ɛkwan so Bɛyɛ nnawɔtwe baako mmienu mu nie deɛ sɛ wohwɛ ɛyɛ mekyɛ sɛ internet tintanfidie yi so a anaasɛ yɛ social media yi so deɛ a na ɛyɛ asɛm baako pɛ ɛna na ɛda dwo a anaasɛ ɛda so a nnipa dɔm na ɛkasa afa ho nsɛm a na meka ho asɛm yi asɔfoɔ abɛkasa afa ho asɔfoɔ akasa afa ho akɔnfoɔ akasa afa ho spiritual leaders anaasɛ nkekafoɔ no nyinaa akasa afa ho na yɛhwɛ a yɛ celebrities wɔn a wɔn aburokyi ɛna afei nso wɔn nso wɔn wɔ Ɛyɛ me kyɛ sɛ ɔman mu ha ana afei Afrika baabi a no, wɔn nso susu a sɛ bi wɔn wɔ nkuraase ahodoɔ nyinaa no, obiara ɛba abɔnten ɛbɛdi atɛm a anaasɛ obiara ba abɔnten ɛbɛ ɛrespɔnde asɛm mu kɛse a ɛyɛ me kyɛ sɛ na wɔtwe yɛtwa mu anaasɛ na wɔtwe yɛyɛ wɔ mu nyinaa no, asɛm a ɛbɛda a ɛyɛ me kyɛ sɛ intanɛt ɛyɛ me kyɛ sɛ ntintɛ afidie ɛso. Nsɛm no nyinaa a ɛbae no nyinaa ne sɛ ɛyɛ a mekyerɛ sɛ ababaawa bi anaasɛ yɛn nua baa bi a yɛfrɛ no Mona Gucci a ɔyɛ ɛyɛ mekyerɛ sɛ celebrity kɛseɛ pa wɔ ɔman mu ha na baabi a ɔyɛ adwuma ɛyɛ media general anaasɛ onua TV na abra maame anaasɛ yɛn nua baa yi ne program a ɛyɛ a na ɔyɛ no ɛyɛ a na ɔyɛ invite a lot of celebrities ebi yɛ asɔfoɔ ebi yɛ ɛyɛ mekyerɛ sɛ spiritual leaders ana afei nso ɛna mekyerɛ sɛ celebrities nankasa nkasa no ɛyɛ yɛn nuabaa Monaguchi ɔ invite saa ɛyɛ mekyɛ sɛ saa celebrity anaasɛ saa personalities wei ɛde wɔn ba ɛyɛ ne program so program ayɛ ana ɔde brɛ nipa bi ana ɛfrɛ no ɛyɛ biribi ɛgyigyew saa program yi so asɛm ana me no oke na ɛyɛ mekyɛ sɛ na wɔtwe otwe mu ɛbɛbɛsi saa na wɔtwe wɔ mu deɛ ama maame anaasɛ yɛn nuabaa yi ɛyɛ invite ɛyɛ mekyɛ sɛ Yɛn nuabaa bi a yɛfrɛ no Efia Pokuya. Na saa Efia Pokuya wei no, woba social media no so a, ayɛ a na ayɛ nkurɔfo bebree adwene nya sɛ ebi a na ɛyɛ Efia Pokuya the Vim Lady, but ɛnyɛ ɔno a, na mbom no wei nso yɛ Efia Pokuya foforɔ a ɔsɛ ɔyɛ kowu ne di hyeɛ kronkronkronkron. Na maame yi anaasɛ yɛn nuabaa yi ɛbɛtena tentanfidie yi so anaasɛ Onua TV anaasɛ Media General platform kɛseɛ wei a ewiase nyinaa ɛhwɛɛ so kekaa n'adwene bobɔɔ n'adwene kyerɛ otumfoɔ hɔ sɛ tutu the second sɛ ah na wo papa wo ba ne da bɛn yɛsɛ mo wɔ sika mo sɔre a mo sɛ mo yɛ sɛ mo yɛ sɛ mo nneɛma na aba yɛ aba bɛka pɔt yi asanteman na ɛwɔ hɔ yɛ a montumi nyɛ ne yie na wote hɔ na ɔsɛ woyɛ sɛ woyɛ si na nsɛm a ɔkae no yɛ nsɛm kɛse a na kyerɛ sɛ nsɛm no bi wɔ hɔ koraa nyɛ adeɛ a mɛtumi abobɔ so na nsɛm wei ba abɔnten no ɛndeɛ bɛhwɛ ti ɛ intanɛt ti ntɛmfidie so ɛndeɛ wei atwa abɔ no wɔ ha na wei atwa abɔ no wɔ ha na wei atwa abɔ no wɔ ha ɛmɛ efia so asenega ba abɔnten bɛkenka nsɛm akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ ɛde kyerɛ ɛyɛ mekyerɛ sɛ ɛɛ ɛyɛ monaguchi ɛna afei nso aberanteɛ efia anaasɛ ababaawa ɛyɛ mekyerɛ efia pokuya ɛndeɛ nsɛm a ɛyɛ mekyerɛ sɛ efia so asenega bɛka ne deɛ ɛsɛ w'ani ɛnsɛ sɛ yɛka kyerɛw ɛnyɛ efia so asenega nkoa Nkurɔfoɔ ahemfo binom abebree na na aba abɔnten abɛkeka nsɛm akɛseakɛseɛ ɛde akyerɛ ɛyɛ me kyɛ sɛ ababaa yi ababaawa a yɛfrɛ no ɛyɛ Efia Pokua ɛwɔ ɛyɛ me kyerɛ sɛ Monaguchi adwumadie kɛseɛ a ɔde brɛ mu ɔde brɛ ɛyɛ me kyɛ sɛ ɛyɛ Ghanafoɔ nyinaa ne wiase man ɛwɔ ɛyɛ me kyɛ sɛ Onua TV na ɛno nkosi a nkosi hɔ ara Efia so asenega adi atɛm ama no ebi koraa kenka nsɛm akɛseakɛseɛ koraa ma Ebi koraa kɔka Ewɛfoɔ no ase no, kyɛ sɛ nsɛm no deɛ wonka ama ɔyɛ yɛ kan sɛ the most useless media houses a ɛwɔ Ghana ha deɛ sɛ wohwehwɛ a na ɛnoa ne media general ana afei nso no multimedia na ɔno deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɔde ɛyɛ mekyɛ sɛ ne to ɛbɛkɔ akɔgye gɔfo ama ɔkan yɛ akɔkan sɛ ɛyɛ yɛ maame yɛ adeɛ nyinaa yɛ nua baa anasɛ yɛ maame yɛ nana yɛ biribi a ɛyɛ mekyɛ sɛ maa Beatrice a Ɔno na ɛma no gye ɛyɛ me kyɛ sɛ Media General no. Efia Schwarzenegger kenka asɛm akɛse akɛse nyinaa ka ɛka sɛ sɛ na ɔde ne to anaasɛ wakɔ akɔ koto hɔ de agye opposition na ɔntumi ɛma no gye ɛyɛ me kyɛ sɛ ne station yie no ɔno deɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ ne anyina no ne sɛ saa Monaguchi kuraseni no saa Monaguchi gyimifoɔ baa no a sɛ bio gyimifoɔ baa no a ɔde no aba bɛtena ɛyɛ no mekyɛ sɛ ne media no so a ɔredi atɛm anaasɛ wama ɛyɛ mekyɛ sɛ saa kurase ne ba tete kwaa no a yɛntete no yie a ɔno no aba abɛtena ɛyɛ mekyɛ sɛ media general anaasɛ ɔbɛtena ɛyɛ onua tv so a ɔredidi otumfoɔ atɛm ana ɔkasa atia asanteman no saa ababaawa no sɛ obi na ɛhyɛ akyiri na ɔyɛ saa deɛ ɛndeɛ ɔntwɛn na ɔbɛhu kyɛ sɛ nsɛm a Efie Schwarzenegger a na afei nso ada nkurɔfoɔ kan no na ɛnyɛ nsɛm ketewa koraa. Na yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔtie nsɛm a nsɛm a ɛyɛ mekyɛ sɛ ababaawa no kan na ɔka wie no na yɛntie nsɛm a nsɛm foforɔ a ɛyɛ mekyɛ sɛ Efie Schwarzenegger nso ade aba a wasa abɛdi ababaawa no atɛm. Yɛnkɔ mmra. Wahu Asanteni a ɔte TV so a ne ba nam paake so sa ne ɛdeɛ nsa wɔ ne twɛ. Asanteni bɛ deɛ ntumi nyɛ saa. Ɛna meyɛ Asanteni, ɛna Asantefoɔ. Enti Nana ntee sɛ ɛkɔ so. Sɛ Nana na n'aso nte asɛm a. Wobɛka Asantefoɔ asɛm a, aboa wo ate. Wo se pakyɛ sɛ akwadaa foforɔ bini. Sɛ na mo na mo se mo yɛ, yɛyɛ wo ni kyerɛ ase ni. Yɛnyɛ Asantefoɔ, yɛyɛ wo ni kyerɛ mu. Yɛne kurom a na Otumfoɔ bɛkaa so wɔ Pesika deɛ siesie Kɔmfoanoɔkye. Otumfoɔ, ɔwe na ɔbɛɛti kɔnfa no kye no akɔ nne wɔ hɔ ɔɔ. Sɛ yɛ ampa sɛ asante atumi ma three million dollars every month adɛn nti na ɔmo nkɔyɛ ɔmo adeɛ. Wo kurom hene na nim sɛ otumfoɔ no ase aboa wate. Asante gold a yɛtu wɔ kurom ha nyina nyɛ asante na ɛfiri ba. Kɔ na kɔ hwɛ igbefoɔ ɛgu asante mu ɛmu tu galamsee. Nana sɛ wayɛ din atena hɔ ama adeɛ wei kɔ so deɛ se Panyin wo tena fie ma nkwadaa we nanka ebu nanka we fɔ ɛde wo ka ho bi. Bɔda Gucci wayɛ sɛ parachute ɛyɛ lande wahu sɛ otumfoɔ ne kaa se kɔnfa no ɔkyɛ ɔn. Kwasiaba odwran bɛɛ nkwasiafoɔ ayarefoɔ agyimifoɔ. Woyɛ asantini a kɛnɛ ɛne sɛ Mona Gucci wo nenam ka kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ wo boy ne puff daddy no. Mona Gucci yɛ ahwɛ asantefoɔ ma ɔma wo wo ho kyerɛ si boakyɛ wo hu sɛdeɛ mehwɛ me ma no. Wohu sɛdeɛ maguan ahwɛ ne ma no? We are typical example of Ashanti women. Yɛ yɛtete mma yɛnyɛn wɔn. Nkwaseafoɔ adwesuo. Wopɛ baabi a nkwaseafoɔ wɔ a, TV3, multimedia. Ɛhɔ na nkwaseafoɔ ɛsɔre kɔ adwuma. The most stupid person a ɔwɔ TV3 ɛyɛ saa manager no, yɛfrɛ no Beatrice Agyeman. Ne nan hyehyɛ n'asom. Okuntun hɔ gye position. Enti wɔnnim ne use no. Kwasea ba, aboa, gyimifoɔ ba. Ne nka no meyɛ adwuma ma meyɛ adwuma ma kwasea sɛ wo. Yɛn ka sɛ yɛ Igbefoɔ. Pua! Pua, pua, pua, pua! Ho fi. Hyɛ aseɛ kɔɔ so akyɛ. Enti nanantee sɛ ɛkɔ so. Sɛ Nana na n'aso nte asɛm ho a, sɛ bio kafra kyɛ Nana m'anim a, Nana nni nkurɔfoɔ a wɔn aso wɔ fam. Yɛnni kurom ha na wɔn sɛ Kwasi Adeh ɔdi ka kasa tia wɔn nti wɔn twee n'ase wɔ Asanteman mu. Yɛnni ha. Yɛnni ha na nnipa bebree kasa a yɛse mma wɔn nkɔ Asante ahemfie. Yɛtwa wɔn asu ne ade. Yɛnni kurom ha. Kyɛmba wontumi nansa yi a ɔkɔ kasa a yɛse wakasa tia sei ne sei. Yɛnni kurom ha na wɔn fra no twee n'anim. Enti nea ɛkɔ so no Nana aso Na n'aso na ɛwɔ fam no wɔn ntee yɛ anaa? Yɛntwɛn ma obi nwu ansa na yɛaka sɛ oo neɛ yɛrefrɛ ne yɛate ho dialogue ayi ne sɛ yɛnkɔsi nkonnwa. Adɛn? Ɛna meyɛ Asanteni, ɛna Asantefoɔ. Me bra Kwadwo kaa asɛm bi, yɛne kurom a na Otumfoɔ bɛkaa so wɔ Ɔpɛsika de asiesie Kɔmfo Anɔkye. Sɛ bio Kafrakyɛ Kɔmfo Anɔkye yɛ me dea. Ɛnyɛ ɔman no dea. Sɛ ɛyɛ ampa sɛ Asante atumi ma three million dollars every month a, adɛn nti na wɔnkɔyɛ wɔn adeɛ? Ɔkɔfa baa yɛnim nkurɔfoɔ a wɔwɔ kurom ha koraa a wɔnyɛ Asantefoɔ a wɔde sika kɔmaa papa no. Yɛnim wɔn a wɔn businesses wɔ Asanteman mu a wɔde sika kɔmaa papa no. Ɛno ɛyɛ hwan dea? Ɛnyɛ Asante. Asante gold a yɛtu wɔ kurom ha nyina nyɛ Asante na ɛfiri ba. Akonta hwan hwan hwan hwan saa bauxite ayi company yɛ wɔ asante man mu yɛ a wɔn sɛ yɛ kyɛn ma wontumi deɛ ɛnyɛ asante na sɛ bio kafra kyɛ ne nyinaa sika sika ni asante a wɔn bɛtumi de ayɛ biribi ɛnso wɔn wɔ baa ɛsɛ yɛn mmoa no ɛma no ahyɛ badwam ɛyɛ the whole parliament de sika kɔɔyɛ we have business men wɔn wɔ kurom hɔ wɔn de sika kɔɔyɛ yɛn ni ha na ne nneɛma bɛka apɔt. Ama graphics mu sɛ ae nana nneɛma bɛka hɔ wɔse wɔntumi nyi so ɔyɛ asante so ɔwɔ sika adɛn nti ne wɔanyi nti nana sɛ wɔayɛ din atena hɔ ama adeɛ wei kɔ so deɛ se panyin wo tena fie ɛma nkwadaa dwe nanka ebu nanka refɔ ɛde wo ka ho bi Nana menkaa sɛ wo na woama wɔn kwan ama wɔyɛ saa o, na sɛ nka yɛama nnwa ne yɛɛyɛ a, Your hatred will not do shit. You can hate Ashantis all you you can. Yɛn first kafo ɛwɔ Ghana yɛn yɛn cross percentages. Dodo sɛ na yɛ Asantefo. Yɛn kɔ celebrities ɛwɔ Ghana yɛn cross percentages. Dodo sɛ na yɛ Asantefo. Odwan bɛɛ odwan bɛɛ nkwasiafoɔ ayarefoɔ agyimifoɔ. Kurasefoɔ ma bɛgyina hɔ aboa wate woyɛ asantini a kɛdeɛ ne sɛ mɔnagukyi wonenam ka kyerɛ nkɔfoɔ sɛ wobɔe ne pɔf dadi no wobɔe ne pɔf dadi wɔhu asantini a ɔte tv so a ne ba nam paake so sameɛ deɛ nsa wowɔ ne twɛ asantini baabi ɛntimi nyɛ saa asantefoɔ ne awɛn yɛahwɛ asantefoɔ ma wo mɔnagukyi yɛahwɛ asantefoɔ ma wo ma wo wohu kyerɛ si boakyɛ wohu sɛdeɛ mehwɛ me ma no Wohu sɛdeɛ maguan ahwɛ ne ma no? We are typical example of Ashanti women. Na wɔn sɛdeɛ woyɛ wo ba no, ɔsa wɔ park so ne ɛdeɛ nsɛ wɔ ne twɛ. Aha, wo tribe no, wo tribe no. Wɔn sɛ Asantini ba bi, Asantini ba bi yɛ sa. Yɛtete ma yɛnyɛn wɔn. We have so many things. We we have so many things. Wofi wate. Kurase ni abakan. Wo ba sa wo wo te hɔ ka nsɛnkɛseɛ na wo ba wo ba sa wɔ paake so yɛ yɛn nsa wɔ ne twa ne amena aduane aboɔ dwan gyimifoɔ kwasia wo kaa no wasesa no wo kaa no wasesa no bɛgyina ha ɛna ɔtemfua ɛna ɔyɛɛyɛ ɛna nkurɔfoɔ ɔde tuo si wɔ bi tirim Otumfoɔ, ɔre na ɔbɛti kɔnfa no kye no akɔ ne hɔ. Such a stupid statement. Ɔre na ɔbɛti kɔnfa no kye no akɔ ne hɔ. No akɔ ne. What is Otumfoɔ ne card da kɔnfa no kye? Ah? Why is a parachute Umonaguchi? Why is a parachute Erlande? Why is Otumfoɔ ne card kɔnfa no kye? Oh. Ne card si hɔ. Kwasiaba. Nkwaseafoɔ mmienu wu a saa na ɛba nkwaseafoɔ mmienu because baako nim nyansa a nka ɔbɛtwerɛ ne o wo maame aboa no ɛnkɔgye commercial break mmra na tv tiri hɔ deɛ nnwan na egu hɔ saa tv tiri hɔ ɛyɛ nnwan it's a it's a it's a radio station of idiots stupid people scallywags. ɛna atwa abuku wɔ hɔ nkwaseafoɔ adwesuo wopɛ baabi a nkwaseafoɔ wɔ a tv3 multimedia ɛhɔ na nkwaseafoɔ ɛsɔre kɔ adwuma wopɛ baabi a nkwaseafoɔ sɔre kɔ adwuma a tv3 multi multimedia sɛ wɔyɛ nkwaseafoɔ the whole station firi kɔ hwanhwan ona no ebesi clean na obi ayɛ kwasia tv three nkwasiafoɔ the most stupid person a ɔwɔ tv three ɛyɛ saa manager ne yɛfɛ beatrice agyeman ne nan hyehyɛ n'asom ne nan wokɔ ne sisi ne sisi baabi ɛbɔ ni ɔbaa bɛsia ne sisi ne me fa ne pɛ beatrice agyeman ne sisi bobɔ wiem. na ne nan nti mframa kɔ ne tiri mu ɔdwee nsi so mframa kɔ ne tiri mu ne tiri mu ɔdwee nsi so ɔbaa ne sisi wɔ ha mframa kɔ ɔyɛ very stupid girl saa beatrice no ɔyɛ very stupid ɔyɛ very foolish woman ɔyɛ very foolish woman ɔbrɛ na onya saa position a nkɔndi nkwasi asɛm saa. ɔbrɛ na onyaa saa position a ɔndi nkwaseasɛm saa na adeɛ bi a bɛkuntun hɔ agye biara no you don't value it adeɛ bi a bɛkuntun hɔ agye biara you don't bɛka asantefo asɛm aboa wate wo se pakya sɛ akwadaa foforɔ bini sɛ na mo na mo se mo yɛ yɛyɛ wo ne tra siri yɛnyɛ asantefo yɛyɛ wo ne kyerɛm ɛno na yɛyɛ yɛnyɛ asantefo yɛyɛ wo ma me kyerɛm kankan no ɛno ne yɛyɛ ɛno ne yɛyɛ aboa Tuutuufoɔ ma gyimifoɔ na mo ɛna yɛyɛ asantefoɔ yɛyɛ asantefoɔ asanteni baa nhyɛ saa shirt no a na wode ti tv so no ɛnkɔka fom wonutu sɛ boyaa yɛyɛ asantefoɔ womɔ na gucci ataadeɛ no a wode pie no asanteni baa nhyɛ saa o wabasa wabasa ɛte sɛ npp foɔ ɔsono no ɔsono na npp foɔ de kɔ campaign no wabasa baako ɔbaa wɔ kɔ a ne wakyi wakyi pata wowɔ no foɔ wɔ anim wɔ no foɔ wɔ wakyi abɛn na abɛkɔ akɔyɛ sɛ adwi wɔn mu na wakyi no foɔ no abɛn na abɛkɔ akɔyɛ sɛ adwi wɔn no foɔ wɔ wakyi na emu odu kyɛn mi die yi abɛn na abɛkɔ akɔ. yi wokɔ kɔmfa no kyerɛ ɔmbɛyi ama wo wo nofo no a bobɔ wɔ akyi no ɔnofo wonya bi anka bɛyɛ wo wonya anka bɛyi wa wɔ ma wo wonya sɛ anka bɛyɛ kyɛ wokɔ yiyi ha no mona woyi ha no woadɔre sradeɛ sɛ prɛko na wogyimi woadɔre sradeɛ sɛ prɛko ɛna wogyimi Menyaa mu hwee o. Wei me ba ba bɛka kyerɛ me sɛ ɔkyena it's gonna be a very long week for TV3 and Monaguchi. Menya ne mo hwɛ. Ɛne saa Beatrice Agyeman no a okuntu hɔ gye position nti wɔnyim ne yusi no kwasia baa aboa gyimifoɔ baa ne nka no yɛ adwuma ma meyɛ adwuma ma kwasia sɛ wo ne nka afia me me bɔɔse ne wɔn ebia nso kora sɛ monni sika that's to start with monni sika a mɛmɛtumi sɛ yɛpɛ sɛ wobɛyɛ program na program no woyɛ wɔ tv so a ne yɛafa no radio so ma metwɛ aboa beatrice wokwasia me wohwɛ me a meyɛ obi a memɛtumi aba adwuma mu atua ka mɛne w'anum w'anum hoo no ɛhɔ na me ne na awɔtwi aboa kwasia stop it mo no no wiewie yɛ no na mo adwene mu topic for discussion otumfoɔ aboa wate aboa aboa mo na wokura mo hene n'anim sɛ otumfoɔ na ase aboa wate kwasia wokura mo hene n'anim sɛ otumfoɔ na ase odwan Adɛn a meyɛ Asantefoɔ. Kea mɛka sɛ deɛn? Yɛnka sɛ yɛ Igbefoɔ. Pua! Pua! Pua! Pua! Pua! Ho fi mu. Ho fi mu ate. Na adeɛ kye a na wɔyɛ asa. Yɛyɛ Asantefoɔ. Ɔman yɛ ne kura yɛn. We are the money. on the land wasia kɔ na kɔhwɛ aigbefoɔ egu egu asanteman mu tu galamsey kɔ na kɔhwɛ aigbefoɔ egu asanteman mu tu galamsey kɔ na kɔhwɛ aigbefoɔ sɛ yɛka nankarefoɔ a ɔka aboa wɔtumfoɔ mutua tax ma no ɔtumfoɔ mutua tax ma no moto aba ma ɔtumfoɔ

Mebɛkɔ live wɔ two different accounts mu akyɛ mu sisi a mo ntwɛn me ba. Saa yɛ ɔn sɛ Johnny Bravo bɛ gyi mi. Mo na ko gyi mi ne wɔn anum ate abue.
Edukurom Official TV.